Mi tu mawpuina kan mamawh a kan dil in, kha min puina avanga ama tana hlawkna a neih ve theih tur lam kha kan tanchhan zawk tur a ni. An khawngaihna leh tunhma a kan lo tih sak tawh min rulh let ve na tur lama hmin tum aiin, mihring tam tak hi chu mi khawngaihna tih vel aiin kan hma khaw thatna tur ang chi lam thil hianin min nawr kal zawk thin a ni. An thu fing tawi pakhat a awm a, he loan in a inrem tak mai. Lo neitu leh Apple kung tih a ni a. Lo neitu huanah chuanin Apple kung rah thei tawh lo hi a awm a, chawng zawng leh khau khuap ten riah nan an hmang ve thin thung a ni. Chu Apple kung rah thei tawh lo chu kihthluk mai a rilruk a. Mahse chawng zawng leh khau khuap chuan an chenna in a nih avangin kit lo turin an lo ngen ve lawm lawm chungin pawisa lem lo chuan a kit tan miah miah a. Mahse a kawrawng chhungah chuanin khuai bu a khawi thlar lo awm chu a hmu ta ni. Ei chin pah chuan a hreipui chu dahin khuai bu leh thingkung pawh chu a tluk hlau takin a zuah phah ta ni. Kha thingkung a zuah avanga hlawkna tur a hriat miau tawh avangin a kin lui ta lo tihna a nih chu. Sava leh khau a khawngaihna khan a dang bet zo lova, khawizu a neih theih dawn avang zawkin. Chutiang chu mihring tam tak hi kan ni tlat a, a zawng zawng chu kan ni thei lovang kan tih fo tawh kha. Mak deuh chu mihring hi kan sual ve a, Mi in tun hma a kan chunga an lo that tawhna te, min lo tanpui tawhna te hre duh tawh der lo hi kan tam tawng tawh pawhin awm mai thei a. Min phut let taka thil min tihsak tawh te, sawia min kar tu te leh sawi chhuak fo ching te hi puih hi kan chak lo zawk mah daih zel thin a nih chu. Inthiam lohna nei se min ti ni awm taka ngaih theih An tum dan chu a ni kher lo mai thei a, mahse guilt kha min neih tir ve tlat. Chu hmalaiah pawh thliar kar pahnih kha indo an tum a, Corcera Island leh Corin Island an ni a, chak tur chuan Athens ram tanpuina an mamawh ve ve a ni. Chhan chu an inzat vel viau a ni mai thei a, Athenian sin an tanpui zawk zawk kha chak tur chiang sa chu an ni ta mai a. Tichuan, thliar kar pahnih chuanin ram palai an tir ta ve ve a, Corcyra lam ram palai chuanin dik takin tlang takin tun hmaa Athens ram an la puih ngai loh thu te, an indona tur avanga an manganna te tlang taka sawiin, Athens ramin an pui a nih chuanin an ram Navy-te nena nakin zel a thawh ho na neih te kha an va tiam, an va offer a nih chu. Corinth thliar kar lam ve thung chuanin engmah va offer lem lo chuan tun hmaa Athens ram tana an ramin thil an lo tih sak tawh vel te an va sawi ta chiam zawk a, puih ve ba an nihna lam kha an va sawi a ni. Hetia han ngaihtuah mai chuanin lo pui tawh tute chu han puih zawk awm tak kha nih laiin Athens lam chuanin Corcyra ram lam chu an tanpui ta zawk daih a ni. Chutiang chu mihring zia hi a ni ve leh tak thin a. Kan tana hlawkna awm ve na thilah hianin hmalak kan duh thin. Bakah Kan thil thlir theih hi chi hnih a awm a, hmalam hun leh hun kal tawh, future leh past, hmasawn leh ke pen tum te tan chuanin hun kal tawh ringawt ngaihtuah a thlir ai chuan hmalama thil lo thleng tur thlira sawi leh ngaihtuah kha an thlang zawk thin a ni. Chuvang tak chuan hun lo la awm tura promise awm thatna an la hlep tur lam khanin an rilru a hmin zawk ta thin a, a hriat thiam awm viau bawk a ni. Chuvangin mi thil kan dilin pawimawh chu hun kal tawha kan thil tih tawh ni lovin hun lo la awm tura kan tih tur kan tih sak tur zawk a ni. Kan hlawkna tur ringawtah khanin tumah an rawn phur hluai dawn lo Tuman mahni hlawk ve lem lohna tur thilah khanin kan interest lem lo a ni. Mahse mihring mihrinna ah mi tanpui te, mahni hlawkna tur ni lem lova chet lakna te chu kan nei fo tho a. Kut dawh tanpui tih te, mi tana malsawmna nih te, chu pawh chuan lehlamah hlimna leh thil tha ti tih inhriatna thinlung lamah khanin min pek tel vang pawh a ni tho a ni. Chuan pawimawh leh Pakhatah chuanin, Kan dil tur mihringa kha kan hriatchian ve a ngai bawk. Eng thilin nge hma lak tir ang? Enge kan offer ang tih hre tur chuan amah kha kan hriatchian ve a ngai ni? Law sawm palina, Pose as a friend, work as a spy, thian anga lanna phenah Enthlak hna thawk rawh kan ti mai dawn mi Mizo tawng chuanin, Kan tawng ngau ngau a, lelin hi har deuh thin a, kan tumpui emaw kan hmelmate hnehah a hma khalh tur hian kan tih mak maw chu hriatchian hmasak a ni. Law thirteen ang deuh chiah tho khan. Hei chu Art of War-ah pawh khan a sawi telin ka hria a, Kan hriatchian loh chu beihna tur kan hre lo ni. Kan lo inven nan ve thung chuanin langtlang lutuk nih kha a tha lo ve thung. Chuvang a nia, min hrechiangtu apiang hianin min beihna tur pawhin an hre tha a, an hlauhawm ting. Kan bitumte chakna leh chak lohna te hriat a pawimawh. He law kalpui tura tips tangkai parukte, spying tips, a nih chu. Pakhatna, Thian ang a lan a, amah hriatchiahna tur melha lo fawmkhawm char char. Kan en thla tih kha an hre dawn lo a ni. Kan lakah an inhawng phah bawk ang. Pahnihna, tawng lamah mahni information lam zawk kha pe chhuak lutuk lo tura insum a tha, a tul chauh sawi chhuah tur, tawng tam zawk nih loh tur ti dani chu Chumi zul chiah chuan pathumna ah amah zawk kha in puang zar tura tawng tam tir zawk tur a ni. Hei hi kan tih thiam chuanin an rilru suk thlek leh tum te zawh ngai lovin an puang zut zut mai dawn a ni. Palina, i hriat chian duh te tan pumkhawmna thil buatsaihsak rawh. Social gathering an tia, party te chaw ei khawm, picnic te niang chu Heng hun lai tak hi mihring kan sa hawk lai zia kan thup loh lai tak a ni an ti a ni. Pangana, thinrim deuh hleka inhnialna a awm hian thu dik chu an sawi lang duh bawk a, an emotional lai tak khanin inthup a har an ti thin a ni. Parukna, hre lo ang taka thu sawi sual hian a dik zawkin min rawn correct duh viau bawk a, hei hi thu dik hriatna awlsam tak a ni. Hengte hi misual, thil tisual te dawp nan pawh an hman fo a rinawm a, heng loss te hi a tha lo zawnga hman tur a ni hlawm lo kan tih fo tawh thin kha. Mahni inven nan te mihring te kan ze hriat ril leh zual nan te kan hmang tur a ni. Law fifteen. Crush your enemy totally, beih kan nei a nih chuanin a bo bang awm lova tih chi mih law law tur. Hei hi mihring kher lo pawh a ni thei a, mihring pawh a ni thei bawk a. Hei hi hmanlai indonaah pawh an lo tihsual fo tawhna a ni. Israel fate pawh ram do thenkhat kha chu thah chi mih vek tur tia thu pek kha an dawng thin a ni. A nih loh pawhin hmeichhia leh naupang chauhte an zuah a. A chhan chu mei pawh a si teh chauh pawh hi ti mit bang ta ila, engtianga mei alh nasa nge a la rawn thlen tir theih tih kha kan hre miau lo a, chutiang deuh chu ni. Phuba la turin an rawn come back leh thei tlat a, film-ah te pawh hianin kan hmu thin ang a, An inrun emaw mimal inbeihnaah pawh an pa te an thah sak, a fapa emaw fanu rawn changlianin phuba te an rawn la thin a ni. Chu tak chu kan pumpelh nan chuanin zuah neih loh kha a ni mai. A chhan chu an lo let leh dawn a, an lo let leh dawn satliah ni lovin huatna nasak tak nen an lo let leh dawn a ni. Sawm parukna, Use absence to increase respect and honour, Midang ten an hlut leh zah leh zual nan che tam lutuk loh tur. Thil tam lutuk chu a hlutna a tla hniam thin a, kan neih theih thil ah pawh a ni tho. Thil awm rei rui chu a to thei lo a ni. Ngai ah kan nei a, kan ngai hlu lem lo. Kan in lan tam a, kan common viau ti nan ni mai ang chu kan thu an dawn zin pauh leh Ngaiah min nei ve mai thin a ni. Kan inbel chiang tawha kan dinhmun a ngheh tawhna hmunah chuanin in lak van ve deuh te pawh kha a tha ni chu. In withdraw ve deuh tur tihna a ni. Kan miss pawh hian a sawi thin a. Message te hi reply kan hman reng pawh hian reply zung zung loh tur nghah ve deuh tur te hi ti thin a ni. Available lutuk nih kha a tha lo a ni. Paula te pawh niang chu then rual kawmna ah te pawh ni tho mai a, engkim a lo tel ve thei zel hi chu everywhere-a, everywhere-i te kan tih mai mai zel hi. Milar thenkhat in la ve lu duh deuh te phei hi chu interview te an nei tha duh lo thin. A mina zawng ina interview kha an duh lo thin a ni. Tin, mipui mimir punkhawmna te pawh a put chhuak hmasa Paula te an tang a, Common nih kha pumpelh an tum thin. Mi intum reng vang pawh ni lova, hne vang emaw te a min nam nul a, min nawr kian hma a. Mahni zawk kan insa seng khan kan hlutna kan hum hman chiah zawk. Thil zawrah te pawh product rawn siam tlem thut emaw, han thar tlem thut ta se a to nghal a, kan inchuh mai thin. Chutiang chuanin kan indah hlu ve dawn a nih chu. Duh duh ko pharh thei loh. Khawi kip a an hmuh zen zen phak lo in. Mahse he law apply hun hi chu dinhmun ngheh tawhna hmunah kan hlut ve tawhna hmuna kan tih kha. Chumi hma a nih chuan in tu tak tak mah in min hre man lo va, theihnghilh kan ni zui zawk mai thin. Pawimawh chu apply hun tak hriat kha a ni mai. Tikhan law pali chu zo leh ta a, video te. A thui hma thei bawk si a, chuvangin video dangah kan sawi leng a. Hria zau na hunah chuanin kut tin par thil thar neihna kan tih thin kha, Leukonaikia an ti a. Leuko tih chu var tihna a ni a. A awmna chhan hi chu ka hre bik lo a, video min ensak avangin ka lawm a, leihpekah ka hmu leh thup dawn nia.